Ar yemma teqqar-d d yemma Saɛwica, yeɛni setti-s n yemma i tt-id-iqqaren akka zik, dɣa tejmeɛ-itt-id yemma, ad tt-arḥem Rebbi. D taqsiḍt n tayri gar Cacnaqla akked Mira. D taqsiḍt teḍra i tmurt n Leqbayel neɣ teḍra di temnaḍt timaṣriyin? Ih, tura
nekkni qqaren-d akken i qqaren akken, qqaren-d zik deg Izri i tella. Izri ad d-smektiɣ belli ɣur-neɣ c'est le mythe. Mar. Dɣa eh, ayen yellan di tmucuha, yella wayen yellan di tilawt, yella wayen ahit i d-yefka walla. Nleɣ bumdan. ayen i qqaren asal s teqbaylit neɣ l'esprit neɣ la pensée akken i nqar nekni yal agdud akken teẓriḍ di tmesrayt tella eh, yella wasal tella la pensée c'est-à-dire chaque langue euh, euh, perpétue un système de pensée qui lui est propre afayagi mazal iḥsab-iyi Rebbi d lǧehd n tazmert n tezmer akken teqbaylit neɣ tmaziɣt, ass-agi-ni i mazal ur nengir ara, dɣa d timucuha i d-ittakken akka i rruḥ, mazal tettak-aɣ-d rruḥ tmacahut ama d ucacnaq ama d tmucuha-nniḍen akk i d-wwiɣ ɣef imezwura.

Isuffɣen-tent-id le Conseil international de la langue française. Sina mi ruḥeɣ ɣer Larmaton nettmeslay akkagi, yenna-k ma yella kra ara yi-d-tawiḍ i nekkini. Hata amek yeɛni i tebdiḍ ɣer Larmaton imi teẓriḍ belli amḍebber n Larmaton iḥemmel aṭas Leqbayel, iḥemmel aṭas tamaziɣt, Aṭas i ɣ-d-ifka, aṭas i ɣ-iɛawen di teswiɛt-nni. Mi di teswiɛt-nni mi ruḥeɣ ar ɣur-s, ruḥeɣ ara bac ad yi-d-ifuɣ, ad yi-d-isuffeɣ taktabt. Ruḥeɣ ar ɣur-s bac a ɣ-iɛiwen amek ara d-nsuffeɣ tiktabin i nura deg La Sorbonne. Iɛawen-aɣ-d, umbeɛd yenna-k ma yella kra i d-turiḍ, ma yella kra i d-turiḍ teǧǧiḍ-t deg leqjer ad yi-t-id-tawiḍ. Nniɣ-as ihi, ruḥ. Dɣa wwiɣ-as yiwet n tektabt, ulac-itt dagi, d taqdimt.

Mi ara truḥeḍ ar ubadur, ad tafeḍ belli llan wawalen yeqqaren nekk ur ten-nessin ara. Eh, d ayen d ayen eh, d ayen yesseḍsayen eh, d ayen yesseḍsayen wid ur nefhim ara mi ara tawḍeḍ ar ubabuṛ ad twaliḍ belli lehwa neɣ lgerra semḥ-iyi ad tesmektiḍ belli lgerra mačči d lgerra nekkni nqar lgerra i lehwa twaliḍ teqbayit mi ara tawḍeḍ ar ubabuṛ ad tafeḍ belli lgerra neɣ lehwa qqaren-as aɣebbar

Mi ara k-yini yiwen seg ubabuṛ, Ibux-iyi-d uɣebbaṛ, nekkni ɣur-neɣ neẓra d acu i d aɣebbaṛ, d acu ɣur-sen nutni mačči d aɣebbaṛ akken i d-qqaren nekkni di Ǧerǧer neɣ deg Ukfadu, nutni ɣur-sen aɣebbaṛ d lgerra, d lehwa. Si lǧiha nniḍen, Dda Yusef, axaṭer d argaz, d amussnaw, psychologue, sociolinguiste, tejmaɛeḍ-d annect-agi d ajmaɛ, neɣ si lǧiha nniḍen,

Ala taqbaylit i ssneɣ, deg leɛmer tusriɣ i taɛrabt, deg leɛmer tusriɣ i tefransist. D acu mi wwḍeɣ ɣer dinna, ufiɣ belli ɣas akken ur ssineɣ ara tafransist, ifeɣ-ten di lefhama. Ifeɣ arrac-nni-nneɣ i ikecmen ar lakul sett snin, sebɛa snin, tmen snin deg usegmi-nsen neɣ di leɛmer-nsen. Din i faqeɣ belli. ɣas ma bella baba a tirḥem rebbi asmi ssneɣ ciṭuḥ ad yeqqar aru ayen iwi tzemreḍ s teqbaylit arraw-ik ad t-id-afen idɣa eh, ttedduɣ di leɛmer asmi cabeɣ ufiɣ belli d tidet ufiɣ belli d taqbaylit i yefkan tazmert ama d tagnizit ama d taṭelyant ama d tarusit imi neɣra-tent akk teẓriḍ nekkni d acu d acu iyi-d-ifkan afud d acu iyi-d-ifkan tazmert bac ad qableɣ ad issineɣ ayen nniḍen d taqbaylit xaṭer eh, nniɣ-ak-d yakan mi kecmeɣ sɛiɣ 12 iseggasen di leɛmer-iw ala kul asmi sɛeddan ayen at eh, les examens yakk-it ifexten yerna nekk ɣriɣ ciṭuḥ kan famaḍ nuh nufiq ten dina waḥed s tiseggasen-nneɣ nekk ɣriɣ ɛamayin d ayen iɣran nutni i ɣriɣ nekk yerna zwareɣ-ten din i waliɣ belli ma tebɣiḍ akken iqqaren taqbaylit tella deg wasal acuɣer iqqaren imezwura neɣ tella deg wasal c'est un système de pensée

dɣa d-ikker yiwen ad s-truḥ teqbaylit, yesruḥuy asayl-nnes, yeɛni yesruḥuy iman-is. Mhm. Ur ẓriɣ ara ma d ayla rriɣ-ak-d tafakul.
Yecbeḥ wanid ay d-tenniḍ, acu kan asteqsi-inu nniɣ-ak-id imi ara tjemɛeḍ timucuha, tjemɛeḍ timseɛraq d waṭas i icudden ɣer tsekla timawit,

af ama d timseɛraq ama d izran ama d izran ama d timucuha acuɣer ara xaṭer nufa-d belli inat tamacahut teẓda s yiwen uẓeṭṭa ur tezmireḍ ara belli ad tebnuḍ aẓeṭṭa mebla ifeggagen ur tezmireḍ ara ad txedmeḍ aẓeṭṭa mebla iɣunam bla tiragliwin bla tijbaḍin tfahmeḍ dɣa teẓda am uẓeṭṭa Aqcic yessnen taqbaylit yekcem di tmacahut, ma tebɣiḍ yettak-as-d Rebbi tallaɣt, yettak-as-d Rebbi allaɣ, yettwabna akken ilaq, yesɛa lsas, mna ma tebɣiḍ nezmer ad ini am ṭṭecra, llan iẓuran, tella ljezdra, llan lecḍub, almi yefka-d aɛeqqa. Dɣa aqcic ur nessin ara neɣ ur d-nekkir ara di tmucuha, ur d-nekkir ara di temseɛraq, mazal ciṭuḥ aɛeqqa-nni ur d-itteffeɣ ara. Yetteffeɣ-d ileṭṭef neɣ yetteffeɣ-d iɣli neɣ yetteffeɣ-d ur izmir ara i ujeggwani neɣ ur izmir ara eh, zemreɣ ad iniɣ i ugris neɣ d acu aqcic i d-yekkren si teqbaylit eh, di temsaɛraq di tmucuha izmer i kulci d ayagini nekkini i nudaɣ aṭas akka i d-niɣ akka gini eh, ilmend n tussna ama d izran ama d timsaɛraq ama d izran ama d timucuha ayagi akk i tufiɣ belli

Azal n wegdud d tira, azal n wegdud d adlis, azal n wegdud d idres. Dɣa ma da yella ass-agi-ni nezmer ad d-nemneɛ iman-nneɣ si lmut, d tira ara ɣ-d-imenɛen si lmut, d taktabt ara ɣ-d-imenɛen si lmut, d adlis ara ɣ-d-imenɛen si lmut. Imi ur ilaq ara belli ad nettu si zik ad d-tesmekti. Llan sin imusnawen, yiwen qqaren-as Cohen, yiwen qqaren-as Millet. Uran-d di teseggas-nni settin amek igduden ttemmaten. Acuɣer agdud i yettmat walan belli kud ɛmer mi ara tfessi, mi ara tettruḥ am lkaɣeḍ deg waman. Nekkni aql-aɣ ass-agi ni tamaziɣt neɣ taqbaylit am lkaɣeḍ deg waman. Tfessi, tfessi, tfessi ddaw ḥda ur tt-nẓerr ara, c'est d'une façon imperceptible akken i qqaren s tefransist. Dɣa nekkni ilaq ass-agi ad nḥuss belli taqbaylit tetteddu teččeḍ. Xaṭer amar tesreḍ i wabat belli akini, assagini, d acu, acuɣer aqcic-agini-nu neɣ acuɣer mmi-agi neɣ yelli-agi ara tɣer taqbaylit imi eh, Ur txeddem ara ur yis. txeddem ara yis.
Ilaq ad yeḥsu belli taqbaylit d tudert mačči d aɣrum. Aɣrum sufli d izga. Tamar. D ayagi i walaɣ nekkini, taqbaylit d idammen, taqbaylit d asal. Dɣa ilaq ass-agi i neḥsu belli ass-a, ma d ayen ur nḥuder ara iman-nneɣ, aql-aɣ ntteddu ntecceḍ ntecceḍ alma neɣreq, alma nruḥ ur d-nettfiq ara. Akka i k-d-nniɣ akkagi, llan warrac ass-agini, mačči aṭas ay irulen deg Lezzayer, ad as-tiniḍ i uqcic ass-agini kečč d amaziɣ, kečč d aqbayli, ad k-ineɛɛel, ad k-yini nekk mačči d amaziɣ, mačči d aqbayli, d acu i d-testentuneḍ akka? D ayen i yi-d-nnan nekki. axi ẓri dda mgeldi je suis psychologue mhm. ad d-teffeɣ yecqaren as meẓyan yesɛa isem n mmi akked n baba nekk nwiɣ tura rbeḥ asafat atan tura waga tɛiwneɣ imi d aqcic amecṭuḥ imi qbayli nniɣ-as kečč d aqbayli iruḥ amzun n aɛrext iṭṭan gal hawa kagi ad d-yeqqar nekkini amek kagi d aqbayli mačči d aqbayli kullec Nniɣ-as tura d acu tebɣiḍ ad ak-d-iniɣ. Ala ḥsab-ik, d acu ssebba du point de vue psychologique amdan am wagi yesɛa une réaction pareille? Est-ce d imawlan? Ah, il n'y a pas transmission? Ah, obligé akken i yeqqar Muḥya Si Ṛṛeḥma Ṛebbi ad s-nerr ayakagi Nat Ṛṛeḥma, obligé d imawlan. Ilaq ad s-ak-iniɣ, ur teẓriḍ ara am ubabat neɣ am yemma-s ara ak-yinin acuɣer Neɣ acuɣer i neɣ yelli ara tɣer taqbaylit imi mačči s yes ara texdem. Ilaq ara tẓer belli akka i k-d-nniɣ akka gini amek ttejra ara teṭṭef ma ur tesɛiɣ iẓuran. Ur nezmir ara. Ttejra-yagini ma d ayla lejdra-yagi d taɛrabt, lejdra-yagi d tarumit, lejdra-yagi d tagnizit, lejdra-yagi d amek ara teṭṭef? Ahu abeḥri i d-ihubben ad tt-yawi. Ma d ayla d taqbaylit d iẓuran. D ayagi i bɣiɣ ad iniɣ yani ma d ayla. D awal d awal s wazal-is. Ad asteqsi aneggaru imi eh, l'édition useggas-agi nerra tajmilt i Mulud Ferɛun akked Albert Camus aseggas neɣ leqqaren ɣef tlalit-nsen. Awal-ik ɣef eh, Mulud Ferɛun, awal-ik ɣef Albert Camus.

Asmi i ɣ-d-ifk afus, imi nella di lmizirya, yerna lmizirya i s-iqqar i wayen i d-yura fell-aneɣ, lmizirya di tmurt n Leqbayel, dinna i ẓriɣ belli d aḥeqqani, din i ẓriɣ belli d aḥeqqi, din i ẓriɣ belli d amyuran, din i ẓriɣ belli d amussnaw yerna d acefḍi. Ma d ayla nuɣal-d ar Lmulud Ferɛun, Lmulud Ferɛun mi ara iwali yiwen amek i yettaru s tefransist, ur ilaq ara daɣen ad nettu belli yura daɣen isefra n Si Muḥend U Muḥend. Ad nwali belli yettaru s teqbaylit. Tira-nni tecbeḥ tewweḍ armi zemreɣ ad d-iniɣ armi d tizi n tqacuct n teqbaylit. D ayi zemreɣ ad d-iniɣ ama f Mulud Ferɛun ama f Albert Camus. Tanemmirt tameqqrant Yusef Ɛliwi.
Tanemmirt keččini a gma-inu. Tanemmirt.